रे करिया चखना लाना रे सुने ने छी कि कम जोर से कहै छियो ता हम तो रिपोर्ट लिखवे ले लेल छलो हमर बकरी हरा गेले आ रिपोर्ट लिखे के बदला अहाँ पैक बनवा रहल छी और चखना उगवा रहल छी हमरा से ई बहुत गलत बात अछि अहाँ के से पहिने कह रहल छी हम बिहार पुलिस से केना बात कैल जाय छै से तोरा तमीज नहीं छोड़े एखने हमर दिमाग सनकलो तऽ सर हम एखने हम चारा घोटाला में फंसा के जेल में सरा देबो अरे भाई हम रिपोर्ट लिखबै ले लेल छी यार हमर बकरी हरा गेलै बकरी छलौ वएह कि खस्सी छलौ ग हाँ हाँ वह खस्सी खस्सी जुएल छलै ग पूरा लगन के टाइम में जुआल खस्सी लऽ कऽ घूमबी तऽ ककरो मुंह में पानि खसते ने आ कियो उठा लेते ना जुएल खसी सब किया ने गांव में घूम सके यो खुलेआम यार इक्कीसवीं शताब्दी चल रहल छै आदमी ये चांद पर पहुंच गेले आ हमर खसी सब गांव में ने खुलेआम घूम सकैया ई कोनो बात भेल अहाँके सार आब तू हमरा सबके सिखेबे ज्ञान के बात सब जनमला तोरा चार दिन नहीं भेलो हुआ आ बिहार पुलिस के नौजवान के पड़े भी रे सार बेचना बेटा अरे भाई हम अहाँ के रे चखना लाना रे सुने नहीं चाहिए कमजोर से कह रहा छी होता रे बे रे बेचना सुने नहीं छी सर के चखना खत्म भ गेले तही जल्दी से अरे यार हम कतऽ से दिया चखना इनका यार चखना सबटा खत्म भऽ गेलै दुकान में दोसर दोकान नहि छै अरे दोसर दोकान वाला सब उधारी दै से मना कर रहल छै यार हमरा तऽ भाय तोरल माछ चाही चखना में जल्दी से व्यवस्था करवा रौ भाय अब माछ कतऽ से आनू हम मार हैं पोखरि में कूद आ मार माछ एखन तुरंत है अहाँके दिमाग दिमाग ठीक अछि कि ओहो चखना जेना खत्म भऽ गेल अछि इंस्पेक्टर ठकना जी महाप्रभु आई मीन जी सर बगल में जे पोखरि छै ओहि में बेचना बेटा करिया के उठा के फेंकने है यह मारते है माछ लेकिन ओहि पोखरि में तो मगरमच्छ सब सेहो छै लेकिन हमरा वह पोखरि के माछ सब बेसी पसंद अछि हमरा वह पोखरि के माछ टेस्टी लागैया हम वह पोखरि के माछ खेबो जे आज्ञा सर राव बांहि के आब या तो ई करिया माछ खुआत ओहि पोखरि के या तऽ एकरा मगरमच्छ सब खा जेतै ओहि पोखरि मे लऽ जाओ एक छड़ा के कुदा दे पोखरि मे लऽ जा कऽ अरे लेकिन हम तऽ रिपोर्ट लिखबै लेल आयल रही ने हमर खस्सी जे छै से खस्सी राति मे खेबै एखन तऽ माछ खेबै चखना मे हम जो जल्दी व्यवस्था कर अरे खस्सी हमर हरा गेलै ओहि के बात करै छी हम यार हेरो अतः सर के तुक उठल छै माछ संगे और दारू पीबे के आ तोरा खस्सी के पड़ल छौ सार मतलब इंसान एकरा एहन मतलबी इंसान के त हम सब चारा घोटाला में फंसा क जिंदगी भर जेल में सड़ा दै छियै अरे यार हम तो बस रिपोर्ट लिखबे ले लाल रही हमर जवान खस्सी के कियो चोरा लेलक है अतः जवान घरवाली लोग सबके हरा जाइ छै आ हम घण्टा नहि रिपोर्ट लिखै छियै ग आ तोरा एगो खस्सी के लेल परेशान भऽ रहल छै रे बिहार छै ई बिहार आ तऽ अहिना होइ छै धौ अहाँ सब रह दियौ हम अपने ताकि लेब खस्सी के आब हम जा रहल छी ताके लेल ए बेचना बेटा पैक बना चुपचाप बाद में तकिया ग खस्सी और छागर सबके चुपचाप पैक बना छौड़ा नहीं तो खस्सी के बदला तोरे बलि प्रदान कर देबो रे सार प्रणाम सर आउ आउ आउ आउ अहाँ के देख के तो हमर ओहिना नशा चढ़ जाइए सर अहाँ के चखना के लेल रोहु माछ अनलहुँ है रोहु माछ कतऽ भेट गेल हमर ससुर विधवा ठाकुर पाँच रहु माछ लेल हल्ला करैत करैत काल्हि अल्लाह के प्यारा भऽ गेला आ अहाँ के कतऽ एहि रौदी में रहु माछ भेट गेल अरे उहे मगरमच्छ वाला भूथी पोखरि नहीं अछि उहे में मरल ये अहाँ केना मारलियै माछ ओहि पोखरि में तऽ बड़ मगरमच्छ छै ओहि पोखर के मगरमच्छ सब तऽ बड्ड खतरनाक छै इएह पछिला सालक बात छै हमर ससुर महाराज उएह पोखरि में लघुशंका कऽ कऽ हाथ पैर धोबै लेल गेलखिन अच्छा दूगो मगरमच्छ मिल कऽ लप सँ धोती धऽ लेलकनि आ खींचऽ लगलनि रे बा, फेर की भेलै ओतऽ ढीला सँ पहिरने रहथिन ताहि दुआरे जान बचि गेलै बेचारा धोती छोड़ि नंगटे पड़ेला ओतऽ सँ ओहो धोती ढीला पहिरने छला ताहि दुआरे जान बच गेलनि अरे आप ढीला पहिरे लगलखिन नहीं तो पहले धोती के ऊपर से बेल्ट लगा कर टाइट कर ले छलखिन लेकिन ओहि दिन बेल्ट पहिरनाइ बिसरि गेल रहथिन ताहि दुआरे जान बच गेलनि है तो चुप अच्छा अहाँ ई कहू जे अहाँ माछ केना मारलियै ओहि पोखरिमे एतेक मगरमच्छ के रहैत ओहि पोखरिमे तऽ बंसियो लऽ कऽ नहि कियो जाइ छै अहाँ माछ मारि लेलियै करिया के मसियोत भए खखरी नहीं है हँ हँ ओकरे मुंह में रस्सी बांध के आ आटा के बोर सौंसे देह लगा देलिए आ फेंक देलिए पोखरि में रौ बे ओकर दू मिनट के बाद ओकरा वापस खींचलहुं तो देखे छी ओकर देह में बहुत रास मांस चिपकल छले वह दुआरे ओ छोरा खस खखरी कैल से हॉस्पिटल में भर्ती छे आ पूरा देह पर दांत काटे के निशान छे हम पूछबो के लिए तो कुछ बजबे नहीं केले प्रणाम सर सर अहाँ के रात के चखना के व्यवस्था हम करवा देने छी वाह वाह की व्यवस्था केलहुँ हैं प्योर खस्सी मांस के व्यवस्था केने छी सर वाह भाई की बात छै ओना खस्सी भेटल कतऽ अहाँके भाई यह करिया के घर पर चढ़े छले एगो खस्सी उठा लेलिए सीधे